יארצייט פון באסיין די אנדערע וואך, זאגט נאך רב שלום קעזווילא, ער זאגט אמאל פאר רב בעלער רוט, אז ס'קומט צו דיר א מעשה פון השגחה פרטית, נו טוה עס נישט האלטן ביי דיר, ווייל ס'איז נישט דיינע, ס'איז אנגעקומען צו ר' מאיר'ס השגחה פרטית, זאגט ער, נו זאג, דאס דארף מען גלייך איבערפירן. די שמייס איז דא אריינגעקומען די לעצטע טעג פון די סעודת הילולא פון באסיין, זאגן וואס איז געווען אין יעדן שטאט, כ'קום יעצט פון בית שמש, ביז דריי מעשות וואס איז געווען נאכאנאנד, פון די שיעור אין בני ברק, יעצט די שיעור אין בית שמש, און איינער איז געווען אויפן טעלעפאן פון מאנסי מיט די זעלבע מעשה, דריי מאל די זעלבע מעשות, איינער איז דא אין בני ברק, א אינגערמאן, פון חבירים, הייסט ר' סענדער בן ר' יעקב יאזשעף, באקאנט, זשאטקע קינדער.

יענע איז געווארן ליל שישי געווען די יארצייט האט ער האט ער געמאכט דעם שיעור ביי זיך אין שטוב און ער מאכט א סעודה דער ר' משה קליינמאן האט געהאט דריי עלטערע קינדער אויף שידוכים איינער די עלטסטער איז גאר גאר גאר עלטער און שפעטער די צווייטע און דריי דריי חברה אויף שידוכים איז מען האט דארטן געזאגט אינמיטן סעודה האט ער געזאגט די בעל הבית דא דארף א גרויסע ישיבה. האט ר' משה גלייך געזאגט יא מען מקבל ווייל טאמער די דריי חברה האבן געהאלפן דא איז וועלן די מאכן די קומענדיגע יאר נאכאמאל א סעודת הילולא נאך די מקבל למעשה איז געווען אזוי כ ז אדר האט ר' שידוך געטון מיטן צווייטן ער האט נישט געוואלט אריבער טאנצן דעם ערשטן אבער די ערשטע די עלטסטער איז א בעל מידות א גרויסער האט געבעטן נישט אפשטעלן די וואגן.

ביים ציון האט ער שטארק צוביינט אהן און ער האט זיך איינגאנצן געלייגט שלאפן, האט ער געזאגט ער האט געזען דעם הייליגן באר סיין האט אים געזאגט כ'האב געהאט א גרויסע קורת רוח וועסט קומען צו מיר דאווענען? ס'איז דא אזא מושג אין די פוסקים המתים מסאבים שיבואו להתפלל לי על קברם, ס'איז ביי זיי א קורת רוח, אבער פארוואס נישט געמאכט עפעס א סידור, ער האט זיך אויפגעכאפט פון שלאף האט ער צוזאמען גערופן ער האט צוזאמען גענומען ברויט וואס ער האט נישט געהאט, געווען א צובלוטיגטער ארמער, און ער האט געמאכט א סידור, און שפעטער. געקראצט א לאטא לאטערי א לאטא און געוואונען גאר גאר א גרויסן סכום, פון דעם האט ער מפריש געווען א סכום וואס דאס איז אין ישיבת בית אברהם סלונים דא אין ירושלים וואס עס ליגט די קרן עד היום הזה, וואס דאס טאר מען נישט נוצן, מען נוצט עס נאר סעודת הילולא באסיין. נאר סיטיס הילולא ביי סייענס ליגט נאך עד היום דער קרן. פארא יארן איז געווען א מורא'דיגע מעשה וואס געהערט חברה אויך פון אפיס און פון דעם בעל דבר אליין תחת פונעם אפיס און אריינקלינגען יענע יאר איז געווען א מורא'דיגע מעשה איינער איז געווען צוויי טעג פארן הילולא האט איינער אריינגעקלינגען אין אפיס דא אין ישיבה און געזאגט ס'איז דאך דא א קרן איך וויל דארטן אריינלייגן געלט. און האט אריינגעלייגערט און אויב איר געדענקט מען זאל נישט וויסן ס'איז געווען יענע יאר איז געווען א טאג שפעטער י ד אלף כסלו איז געווען א שווערע פיגוע אויפן באס פון ביתר קיין ירושלים מחבלים דארטן די אויפשריפט און די אינגל נעבעך אוועק ס'איז געווען דארטן איז נעבעך איז געווען א שווער א שווערע פיגוע קינד אוועק און דער דער וואס האט געגעבן די געלט איז געווען אויפן באס.

מיט מיך אזוי האט ער געשאצט צו מיר, קיינער זאל נישט לויפן אייך אוועקשטעלן לעבן אים, און דער עולם האט זיך אוועקגעשטעלט לעבן אים און ער האט זיך אוועקגעשטעלט אוועקגעלייגט בפישוט ידיים ורגליים, און דארטן זענען אלע געבליבן לעבן, און מען זעט עס עד היום, אז דארטן האט די דאך נישט איין האלבע דאך, ווער ס'איז אהיים אין בית מדרש זעט ער צוויי האלבע דעכער, מען זעט זיך, מה נורא המקום הזה, דארטן שטייט ר' מנשה חזות הרש הגדול בשנת. טוב, ווען? טוב ק צדיק ז? שוין שטייט דארטן אשר אזוי ווי שנת וואס א יאר דאס איז געווען. על כל פנים, דאס איז געווען אפגעשטעלט דאס שיינע אין לופטן, דאס איז געווען אפגעשטעלט ער איז אוועק תרפ ר א', ס'איז געווען דעמאלטס לא עלינו ולא עליכם א מחלה א מגיפה וואס האט געכאפט, מענטשן זענען אוועך געגאנגען פון דעם, א מחלה, און דער פראבלעם איז געווען דעם אז ס'האט רבי שלום פיטן מורא'דיג מדבק געווען. איז תפ' ר' אלף דעמאלטס האט דער בת סיון געזאגט אז ער האט עס האט געכאפט דעם בת סיון אויך האט ער געזאגט אז דאס איז דאס ער איז דער לעצטע קרבן און דאס האט זיך געענדיגט דעמאלטס דעם מגפ האט זיך געענדיגט דעם מגפ אנגעשטעלט מחלות אנגעשטעלט שטיינער אונז ווייסן מיר אן גדולים צדיקים און מסוסים יוסר מ בחייהם יוסר מ בחייהם און ממילא נישט קיין ווינדער וואס מענטשן וואס מענטשן זעהן און לעבן און זעהן און לעבן פון דעם מורא'דיגע מעשה סא דאס האט אריינגעשיקט א א איד די וואך.

ער גייט נישט ער רעדט נישט נישט די גזירות ער זעהט דא לא לא יזכרון עדיין אין מילים יש מעט הבנה מעט תקשורת עדיין אינו הולך די גאנצע צעטל דא זעהט עדיין אינו הולך ש דער איד האט שוין געקריגן א תעודה פון הנחה פון ביטוח לאומי און ער וויל וויסן וויפיל ער קריגט האט ער אויך דעם סכום וויפיל ער קריגט. דאס איז פון ביטוח לאומי האט ער שוין געקריגן א תעודה האט נכה און דא איז געשיקט דעם תעודה אויך האט א תעודה פון א תעודה פון א נכה ער קריגט דארטן ט ו חשוון די יאר ט ו חשוון האט ער מקבל געווען טאמער האט ער אנגעהויבן צו גיין מאכט ער א סידור סעודה פארן באר סיין ק א חשוון האט ער אנגעהויבן צו גיין און מאנטאג ווען ער האט געקלינגען האט ער עס אריבער געשיקט ער זאגט נעכטן ער זאגט אז זונטאג זונטאג איז ער שוין געגאנגען זיבן אכט מעטער אליינט. זאגט ער אזעלכע מעשה'ס, דאס האט רבי שלום קוק געזאגט, אויב ס'טוט זיך על זה נעים אז שיחו וחלום פלא יעשו ויאמינו בהשם ובמשה עבדו גדולים צדיקים ומסוסים יעשו מן בחייהם ממילא איז און פארשטייט זיך אז מ'מאכט די אידן ווען מ'מאכט א חסידות הילולא, מ'האט אריינגעלייגט אין באר הפרשה האט מען אריינגעלייגט די ערשטע פאר בלאט, די ערשטע פאר בלאט האט מען אריינגעלייגט תורות פון בת חיים פון ספר וואס איז אויף עניני אמונה, אמונה אין יראת שמים, אמונה אין עניני אהבת ישראל וואס מ'קען עס פארשטיין לייכט. אין שטיקלעך זיי קענען פארשטיין לייכט אז ביי סידי זאל מען עס קענען לערנען מער אפאר בלעטערלעך דא פון וואס איין דאס און פארשטייט זיך אז דעמאלטס דעמאלטס איז דאך סבסויות אויף די אויבער וואויס ביי קאיווא וואס מיט דעם סבסויות אויף די אויבערס ביי קאיווא מיט דעם ענין פון לערנען ביי סיין איז אויך טיפסאם אויב דא איז דא א דיין אין בני ברק הייסט ער רבי שייע טישלער א דיין אין בני ברק ער האט מיר געזאגט אמאל אזוי אז ער איז געווען א בית מדרש אין בני ברק נישט ביים יארצייט אינמיטן יאר אריינגעקומען עפעס א אינגערמאן פון קריית ספר.

און ער איז געפארן מיט זיין רעבעצין קיין צפת, ער טאר נישט אריינגיין בית החיים ער איז א כהן, איז ער געגאנגען אין בית מדרש דארטן זאגן תהילים, ער איז געגאנגען אין בית מדרש אין בית החיים, ער האט דארטן געזאגט תהילים, און שפעטער האט ער מקבל געווען אז טאמער ס'וועט אים געבוירן ווערן א קינד, איז די ערשטע יאר נאך וואס ס'ווערט געבוירן די קינד, וועט ער יעדן שבת לערנען בית החיים, און ער זאגט ער איז גלייך געהאלפן געווארן. גלייך געהאלפן ער האט געהאט א קינד און ער האט גלייך געקאלט א באסיין און ער וואוינט אין קרית ספר דארט האט ער געקאלט א באסיין לערנט ער קומען דעם שבת צום שווער ער קומען צום שווער און האט נישט קיין באסיין האט ער געזוכט א באסיין און די סגולות פון פונעם וואס מען זעהט וואס אידן זעהען פון דעם פון דעם לערנען און וואס די פשט אין דעם וואס די פשט אין דעם דא א אינטערעסאנטע בן איש חי די בן איש חי זאגט א אינטערעסאנטע פשט די גמרא זאגט אין בבא מציעא פ ה דערציילט די גמרא א ימי רבנן. האם רבנו וואס לא עלינו בלינד געווארן, געדענקט די גמרא וועגן די מעשה, ער איז בלינד געווארן, האט אויפגעהערט צו זען, האט אויפגעהערט צו זען, זאגט די גמרא, ער איז געגאנגען מתפלל זיין, ווי האט ער מתפלל געווען? ביי די מערה פון רב חייא, און וואס האט ער געזאגט פאר רב חייא, זאגט די גמרא, אנא מסניתא דמר מסנינא, איך לערן דאנע תוספתות, רשי זאגט תוספתא שסדרא מששת הדורות, וואס רב חייא האט מיר געזאגט, איך לערן דאנע תוספתות, איך לערן דאנע תוספתות, און די גמרא זאגט וייצא, ער האט אנגעהויבן צו זען. אויך דארט מען ספאלגען און טראגען אויף צו זעהן. זאג דיר בן איש חי, וואס פשט איך לערן דיינע ברייתות דיינע תוספתות וועגן דעם דארף איך אנהייבן צו זעהן? וואס א קשר האט עס? זאג דיר בן איש חי פשוט זאגט ער די גמרא זאגט סימן חשוב כמת און די גמרא זאגט אלע ווייסן די גמרא אמר רבי יוחנן שלום רבי שמעון בר יוחאי אז ווען מען לערנט צו סוף סוף דובבות א קבר

נו אויס, ס'שאקלט זיך אין קבר, נו אויס, והנאה היא לו שדומה כחי, ס'הנאה פאר דעם צדיק ווייל ער איז דעמאלטס דומה כחי, ס'האט הנאה דעמאלטס דומה כחי, טייטש דער בן איש חי אז דער האימא רבנן האט געזאגט פאר רבי חייא, איך מאך דיך דאך דעם הנאה וואס דומה כחי, איך לערן דאך דיינע ברייתות, איז איך בין דאך שמח כמו שוב כמת, לא עלינו, איז מאך מיר צוריק די הנאה דומה כחי, און דערפאר האט ער אנגעהויבן צו זען. פארוואס? ווייל ער האט אים געשריגן, איך מאך דאך דיר די הנאה פון דומה כחי, ווייל ס'איז סוי סוי דוי ווויס דוי ווויס און נא אויס, זאגט רשי והנאה היא לא שדומה כחי, איך מאך דיר די הנאה פון דומה כחי, איך וויל אויך איז איז איז מאך מיר אויך צוריק די הנאה פון חשוב פון. כחי, און פאר די פרוי האט ער אנגעהויבן צו זען וועלכע סימן חשוב כמת. אזוי זאגט דער בן איש חי. איז דאך אויך לכאורה די זעלבע זאך ביי די אלע אנדערע זאכן, די גמרא זאגט נאך מען חשוב כמת, מי שאין לו בנים איז אויך מי שאין לו בנים חשוב כמת, ער זאגט ער מקבל לערנען די בת עין, מקבל לערנען די בת עין מאכט ער אים די הנאה וואס דומה כחי, ממילא איז אין לו בנים חשוב כמת, דערפאר האט ער א קינד, דאס איז זיין חי. און די זעלביגע זאך די גמרא זאגט נאך ווער אני חשוב כמת, א אני חשוב כמת און ער מקבל לערנען ביי זיי יא מאכט ער אים א נואש דעם הוגה חי איז ער אויך פאר אים א סגולה אז ער זאל זעהן מיטן די אויגן אפאר מיליאן דאלער זעהן ביי זיך פארשטייט זיך ער שטייט א אני חשוב כמת איז א נואש דעם הוגה חי. און ואתה מצורע חשק עם עשיו אל יסירם לו אליין אויך ער מאכט אים די הנאה דעם גרייט דאס איז וואס רוב מענטשן זעהן פון אים סגולות מקבל געווען לערנען דעם ספר און יא מורא'דיגע לשון יא אזוואש זאגט דארטן די גמרא זאגט דאך סוף הוגרו באורך העולמים יא אמר רבי יוחנן של רבי שמעון בר יוחאי אז דוד המלך האט געבעטן נו שיאמרו דבר שמיעה מפיו וואס דעמאלטס איז כאילו דור בשני עולמות. צום סוף זאגט דער רבי עקיבא, זאגט דער בן יערות דבש, ווער איך דורש די עולם איז א' בעולם הנצחי, ב' זאגט דער יערות דבש, נשמת א צדיק מתלבשת בלא עומדים ועומדת שם, דא געפינט זיך דאס טייטשט די עולם, ממילא א וואונדער מען פועלט ישועות מיט דעם. יא, נו פארשטייט זיך אז מען הייבט אויף אביסעלע די אלע זאכן מיט אויפגעהויבענע השגות אביסל, ווידער אידן וואס זיי קומען יעדן יאר פון חוץ לארץ, אסאך אידן, עס זאלן נאך אידן קומען פון חוץ לארץ, אבער עס איז דא צוויי ברידערלעך, משפחת גאלדבערגער, מורא'דיגע מעשה, זיי קומען פון חוץ לארץ יעדן יאר, זיי האבן געהאט שנת תשפ א, און זיי האבן געהאט א מורא'דיגע מעשה דארטן, עס איז געווען.

וויליאמסבורג, די צוויי ברודערס קומען, ווי נאר געזאגט, איינער וואוינט אין וויליאמסבורג, רבי יצחק ברוך גאלדבערגער, און מיטן ברודער, די ברודער וואוינט אין יוניאן סיטי, איז דער יצחק ברוך האט געזאגט פארן ברודער, נאכט פריערט האבן זיי מסכם געווען אז מארגן האט ער א אפויפמענט מיט איינעם פון זיינע קלייענטן אין דזשערזי סיטי, דארף זיין ביי איינעם, האט ער אים געזאגט שפעטער איך גיי אין גראסערי דארט אין דעם סופערמארקעט וואס איז געווען די פיגוע, און מיר גיין עפעס, און דארף דאך תואם זיין.

און ער האט דארטן געהאט דעפויטמענט מיט יענעם גענדיגט דעפויטמענט און ער גייט אין גראסערי דארטן און ס'האט דארטן געדארפט טרעפן ברידער קלינגט ער איין די ברידער הער זיך איין איך זיץ ווי יעצט אין יוניאן סיטי און ס'דא דא א סעודת הילולא וואס דארף מען גיין דארטן אין גראסערי קום ס'דא דא א סעודת הילולא פון בת ים ס'איז געווען יו ט בית כסלו די יו ט בית כסלו תשפ ה איז דא דא א סעודת הילולא אין בת ים קום דא האט מען דא עסן מען האט דא אלץ מסדר זיין און ער איז גלייך ארויסגעפארן דארטן. און די זייגער וואס ביידע האבן געדארפט זיין אין דעם גראסערי זענען גלייך ארויסגעפארן ארויסגעפארן דארטן דעמאלטס איז עס געווען דארטן די היימישע לופט דעמאלטס איז געווען דארטן די פיגור זיי קומען דא זאגן שטענדיג אז זיי לעבן נאר בזכות די סעודת הילולא בזכות סעודת הילולא יא ממילא די לימוד פאר אונז אז יעדער איינער זיצט מיט א סעודת הילולא מיט לערנט פון בת עין און דאס איז איז קען מען פועל'ן ישועות ארום און ארום. אביסל ווען ווייסט אייך אז איינער וואס האט געקענט אפשטעלן שטיינער איז גדולים וצדיקים וואס זיצן יוסף חיים קומען נאנטע אביסל אויפהייבן די השגות ווי האט געזאגט רבי מאטל רוטמאן רבי מאטל רוטמאן האט מיר געזאגט ער איז געווען דא אין מישרים דא לעבן ברסלב מיט יארן צוריק ער איז געווען עפעס א בעל תשובה עס איז געווען א בעל תשובה וואס האט אים געפרעגט ער דארף וויכטיג א וואש מאשין א יד שנייה ער האט נישט קיין געלט א יד שנייה א צווייטע האנט ר' מאטל זאגט האט ער מיר געזאגט א צווייטע האנט האט ער מסביר געווען אז ס'לוינט נישט א וואש מאשין קויפט מען נישט קיין צווייטע האנט ווייל יעדע פראבלעם צו עס נישט איר וואס טוט מען כ'דארף א וואש מאשין כ'האב קינדער און האב איך א יונגע ארעמע מאנש איז ר' מאטל האט ער מיר געזאגט זיי האבן צו ארויסגעפארן א טענדער פון דא פון ישורון זיי האבן ארויסגעפארן א טענדער צום באסיין ס'איז געווען די יארצייט. ער קומט ביז פארן צו באזיי שטאט אין פוילן, קום! שוין, ער נעמט אריין די בעל תשובה איז אריינגעקומען און ער זאגט א גאנצע וועג האט ער אים געקלאפט אין קאפ וועגן א וואש מאשין, וואסערע סארט וואש מאשין גוט, פון וואסערע קאמפאני, פון וואסערע חברה, און וואס איז דן מיט די קינדער, מען דארף דאך וואר אין א ער לא פסיק מפי מגרסא, א גאנצע וועג וואש מאשין אהין וואש מאשין אהער, שוין, מען איז אריינגעגאנגען צו באזיי און מען האט דארטן מתפלל געווען, יא. שפעטער איז מען געפארן פון באסיין קיין מירון, און אונטן האט מען געקויפט דארטן איין קויפ ברויט מיט נאך עפעס טונא פיש מיט פארשידענע זאכן צו מאכן א סעודה אויבן אין מערה, מען האט זיך געוואשן דארטן א מנין מענטש, די די טענדער האט זיך געוואשן דארטן, זיי האבן געענדיגט די סעודה מען איז ארויס פון מערה, איז דער בעל תשובה געקריגן א טעלעפאן פון א גרלות, איך ווייס נאך קבלות פון א גרלות וואס מען פארקויפט א פאר א מוסד.

מען שטייט אויפהייבן די השגות אין אוואדע אין אוואדע. א געדאנק איז דאך ווען מען זיצט צוזאמען חסידים זאגט א גוט ווארט איינער דעם צווייטן אויך ווען עס איז נישט עס איז נישט צוזאמענקלעבן צען עס איז מיט אהבה ואחווה מיט און און און בחורים חשוב'ע אז מען נעמט טאקע אזא טאג און מען נעמט און מען מקדש אויס אייער יום מען מאכט זיך אזא צעטעלע וויאזוי קען זיין דער טאג דער מען שלעסט אזוי אויפן די איד איז נישט אויף זיין באסיין, די אויפן נענטסטן אופן צום אייבערשטן, אויף מיין מצב, אין מיין מצב וויאזוי קען איך זיין די נענטסטע, ער מאכט זיך אזא סדר היום, ס'איז קלאר, זיכער, ער מאכט עס לעילא ולעילא, אביסל שעות רצופות, אביסל בעסער דאווענען, אביסל בעסער שמירת עיניים, בא באסיין, נישט בא באסיין, איז או או אטע שטיין און בעטן פאר אים, וויאזוי מען קען זיך אנטון מיט די מצב פון א בעל העלי' אין פוילן, אין פוילן גרויסע זאכן, ארום און ארום, שוין, הא?

איז פארטיג מיט משנתו טאקע. ארום און ארום. יא, און ביי סיינעס פילט די ספר אויך די הכנעה, הכנעה, הכנעה, די ספר איז דאך פול מיט הכנעה. ר' דובעיאנא זאגט אז מען גייט אריין דארטן, מען מוז זיך געבן א בייג אז נישט כאפט מען א זעץ אין קאפ. מען מוז זיך געבן, זאגט ער, דאס איז די גאנצע ספר א בייג.

צו יצחק גביר די אז ער זעהט ער גייט ארויס דינען וואס די עצה לא שיח וואס איז די הכנעה הכנעה האט ער געזאגט ער האט בוחרים וואס די משגיח האט געזאגט האט די משגיח געזאגט אזוי אבער וואס הייסט עס הכנעה האט אז אמאל געווען אסיפת צוות די בוחרים ווייסן פון די מעשה אסיפה פון די צוות און די צוות הישיבה און כולם פה אחד אמרו אז מען דארף ארויס פליקן דעם בחור פון ישיבה ארויס ווארפן זאגט די משגיח אבער עס איז געווען א פראבלעם וואס די בחור איז נישטא מען וויל אים ארויס ווארפן ער איז נישטא ער קומט נישט.

די בייק גייסט מאכן שעות און ניסים, ווילסט א נס? א בייק! מתן הסעודה האט מיר געגעבן א בייק, נישט אזוי א בייק, די אויגן, די מויל, ארום און ארום, און גלייך שעות און ניסים, קענסט אויסשטעלן גלייך שטיינער, קענסט גלייך אפשטעלן שטיינער, זאגט ער, ווילסט א נס? א בייק! אבער ער זאגט אין פרשת בלק זאגט ער נורא נוראות, ער זאגט אז בלק, דו פארשטייסט אזא זאך, דער בלעם, דער משוגע צום תועב, דער תועבה האט געזען א מלאך? די פארשטייסט אזא זאך? יא. אזא בושה זאגט ער וואס ער האט געכאפט, די אוזן האט אים דערלאנגט, ער האט געהערט אמאל א אוזן אינמיטן משלים דארטן אנכאפן בלעם, זי האט אים געזאגט אפגעזאגט אשר טרייבט אולי ארום און ארום די גמרא סנהדרין וואו זי האט אפגע. זאגט ער נאך אזא בושה זאגט ער איז אפילו בלעם, אפילו בלעם, האט אים זיין מלאך פארוואס, ער זאגט ויגל השם את עיני בלעם, זאגט די בת עין ויגל, ס'האט אראפגענומען די. אפילו א בילעם אזא טייבער גיבט עס א נעם אראפ די מידות רעות עס גיבט א זאגט ער א מורא'דיגע ווארט זאגט ער דארטן אז פאר איך געדענק פרשת בלק אז אין אנהייב האט די אייבערשטער געזאגט לא סלח עמהם נישט געלאזט גיין נישט געלאזט גיין בילעם מיט די שלוחים שפעטער שטייט ויוסף עוד בלק שלוח שרים רבים ונכבדים האלה האט דער רבונו של עולם געזאגט אם לי קלכהו אנשים קום לייך איתם. פארוואס די אייבישטער האט געלאזט עפעס שפיץ שפעטער יאר וואס איז געווען פריער? וועט דער רבונו של עולם געוואלט אז זיין צינג זאל בענטשן אידן, ווי קען זיין צינג בענטשן אידן נאר דורך א מויל א נאר דורך אור חיים הקדוש רופט אן בלעם פי חזיר אזוי רופט ער אים אן, ווי קען זיין מויל בענטשן אידן? זאגט ער דער רבונו של עולם האט געוואלט דארף מען דער בושה, דער בושה ווען ס'איז לב מער רבים ונכבדים איז א גרעסערע ארבעט עס קנאקט עס בעסער. די בושה איז דער רבושע האט געוואלט זיין מויל זאל בענטשן אידן דערפאר האט די רבושע געמאכט די איסור נישט גיין נאר נאר מיט די רבים הנכבדים ווייל אזוי זיין שטארקע בושה וועט ער קענען בענטשן אידן די לימיט פון דעם אז אויב א בלעם קען אנהייבן צו בענטשן אידן פארוואס ווייל ער געכאפט א בושה נו ווי וואס ווערט פון אונז אונז כאפן א בושה מיר זאלן אנגעהיטן ווערן פון בזיונות אונז האבן נישט כוחות יא אבער אז ס'קומט זאלסטו וויסן וואס דא ליגט.